Essalowmaleýkim Sowgat-horjun atly bäsleşikli gepleşigimiziň mähriban muşdaklary sag-aman oturarmysyňyz? Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biz siziň her biriňiziň döwletli ojaklaryňyza yrsgal döwletiň, baky bagtyýarlygyň ýaran bolmagyny arzuw edýäris. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini, Watanymyzyň halkara abraýyny ösdürmek ugrunda beýik işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyz

Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar, biziň Sowgathorijin atly bäsleşikli gepleşigimize yzygiderlikde tomaşa edýän bolsaňyz, biziň Sowgathorijin atly bäsleşikli gepleşigimize dürli pudaklarda zähmet çekýän talyplar, işgärler, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşýarlar. Iki topar bolubam bäsleşýärler. Bäsleşigimiziň iň soňky netijesinde-de bir topar ýeňiş gazanýar. Ýöne biziň bäsleşigimize gatnaşýan bäsdeşlere, ýeňilen topara-da, ýeňen topara-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi öz sowgatlaryny ýollaýar. Eziz watandaşlar, mähriban ildeşler biz bu günki Sowgat horjuny atly bäsleşikli gepleşigimize başlaýas. Biziň bu günki Sowgat horjuny atly bäsleşikli gepleşigimize Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyplary bize gatnaşýar. Men häzir olar bilen tanyşdyraýyn. Ine biziň çep gapdalymyzda Mährijemal Hojamuhammedowa şeýle-de Leýli Garaýewa. Bäsdeşler bu günki Sowgat horjuny atly bäsleşikli gepleşigimize size üstünlikler arzuw edýäs. Indi siz bilen bäsleşjek oglanlar bilen tanyşdyraýyn. Ine biziň sag gapdalymyzda Merdan Şyhdurdyýew, şeýle-de Allaberdi Halmämmedow. Bäsdeşler size-de bu günki Sowgat orjany atly bäsleşikli gepleşigimizde üstünlikler arzuw edýär. Indi bäsleşikli gepleşigimize başlamazdan öňürti men size şertlerimiz bilen tanyşdyraýyn. Biziň Sowgat orjany atly bäsleşikli gepleşigimiz üç tapgyrdan ybarat. Birinji tapgyrymyz türkmen edebiýaty bilen baglanyşykly, taryhymyz bilen baglanyşykly sowallar bar. Olaryňam üç sany jogaplary bar. Haýsysy dogry bolan ýagdaýynda öňüňde düwmäni basyp jogap berip bilersiňiz. Ýöne ikinji tapgyrymyza Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygyna halkymyza peşgeş berlen Paýhas çeşmesi atly kitabyndan alnan nakyllar bilen baglanyşykly. Ýöne şo nakyllar häzir biz size ýollap, şo nakyllaň bir sözi aýrylan. Şo sözüň dogry ýagdaýda bilen ýagdaýyňyzda ýene-de düwmäni basyp, sowalymyza jogap berip bilersiňiz. Üçünji tapgyrymyzam biziň matallar tapmaçalary bilen baglanyşykly. Sebäbi matallar tapmaçalar kiçi wagtymyzam bir ene-mamalarymyz çagalaryny terbiýelände-de matal tapmaçalaryň üsti bilen terbiýeläpdir. Sebäbi matallar, tapmaçalar aňyýetiňi ösdürmekde-de ähmiýeti örän uly bolup durýar. Olaryňam hiç hili jogaplary ýok. Sorap bilersiňiz kyn bolan ýagdaýyny, iýilýärmi, iýilenokmy, öýdeçimi, düzdeçimi? Haýwanat dünýäsi bilen baglanyşyklymy, tebigat dünýäsi bilen baglanyşyklymy? Ine, şolar ýaly ýagdaýda materiallarda özüňize ýeňillik döredip bilersiňiz. Ýöne sowallar kyn bolan ýagdaýynda, iki toparam bilmedik ýagdaýynda, iki topara-da bir pikirlenmäne bir minut wagt berýäs. Ýöne kim birinji bilse, düwmäni basyp jogap berip bilýär. Bilmedik ýagdaýynda düwmäni basmaly däl. Onda şertimiz düşnükli bolan bolsa, onda bäsleşik gepleşigimize başlaýas. Bir toparyňyza at daksaňyz, ondan bäsleşmäne başlabermeli. Gyzlar, toparyňyza näme at dakmakçy? Biz toparymyza Berkarar diýip at goýýas. Onda Berkarar topary size bu günki sowgat borjuna atly bäsleşikli gepleşigimizde üstünlikler arzuw edýäs. Indi oglanlar siz toparyňyza näme at dakmaçy? Biz öz toparymyza Bagtyýar diýip at dakýas. Onda Berkarar, Bagtyýar topary size üstünlikler arzuw edýäs. Bäsleşmäne taýarmy? Taýar bolsaňyz onda bäsleşigimize başlaýas. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar biz sowgat borjuna atly bäsleşikli gepleşigimiziň birinji tapgyryna başlaýas. Onda Berkarar topary, Bagtyýar topary, bäsleşmäne taýýar bolsaňyz, birinji tapgyrymyzyň birinji sowaly bilen tanyş edýäs. Hökman suratda teatra gidýändir şeýle. Teatr bilen gyzyklanýas hemmämizem. Sebäbi olarda görkezilýän sahnalar bilen gyzyklanýas. Şonuň üçin biziň birinji sowalymyzam teatr sungaty bilen baglanyşykly. Indi sowalymyz bilen tanyş edýäs. Aleksandr Sergeýewiç Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry näçinji ýylda açyldy? A. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýyl, B. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýyl, C. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýyl. Indi Berkarar topary düwmäňize basdyňyz, şeýlemi? Indi düwmäňizi basan bolsaňyz, bu sowalyň jogaby. Aleksandr Sergeýewiç Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry açyldyka. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda açyldy.
Bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýyl. Belki has irki döwürler bolmagy mümkin, bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýyl bolmagam mümkin. Ýok, bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda açyldy. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi alty. Anyk jogapmy? Hawa, anyk jogap. Galýaňy şu jogapda-da. Hawa, galýar. Kabul edelimi?
Hawa, kabul edäýiň. Bolýar, onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Aleksandr Sergeýewiç Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry näçinji ýylda açyldy diýen sowalymyza, Berkarar topary bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda diýip jogap berdi. Bu toparyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Aleksandr Sergeýewiç Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda açyldy. Şonuň üçin hem bu sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Size üstünlikler arzuw edýäs. Indi biz size birinji tapgyrymyzyň ikinji sowaly bilen tanyş edýäs. Babaröwşen dessanyny haýsy şahyr ýazypdyr? A. Mollanepes B. Alşir Nowaýy C. Nurmuhammet Andalyp. Ýene-de Berkarar topary öz düwmesini basdy. Indi Berkarar topary bu sowala siziň jogabyňyz. Babaröwşen dessanyny haýsy şahyr ýazdyka? Molynepes bar, Alşir Nowaýy bar, şeýle-de Nurmuhammet Andalyp. Edebiýat bilen hemmäbizem gyzyklanýar, sebäp. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Nurmuhammet Andalyp dessançy şahyr diýip tanalýar. Şonuň üçin hem biz bu soraga Nurmuhammet Andalyp diýip jogap berýäris. Anyk jogap. Hawa, anyk jogap.
Belki Alşir Nowaýyň döredijiligine degişlem bolmagy mümkin ýöne, Babaröwşen dessany. Anyk bilýäňmi ýöne? Hawa, anyk bilýän.
Anyk bilýäň. Ýöne ýalňyş bolsa garşydaş toparlar geçýändir. Sag bol.
Ýöne meň pikir edýän Alşir Nowaýy ýa degişlimka edýän. Ýok Nurmuhammet Andalyp.
Nurmuhammet Andalyp.
Öz sowalyňda da galýaň. Hawa gade.
Kabul edýäs mundan.
Hawa kabul edäýin.
Bolýa. Onda siziň jogabyňy kabul edip alýas. Babaröwşen dessanyny haýsy şahyr ýazypdyr diýen sowalymyza Berkarar topary Nurmuhammet Andalyp diýip jogap berdi. Bu toparyň beren jogaby dogrymyka? Berkarar topary ýene-de sizi gutlaýas. Hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Babaröwşen dessanyny Nurmuhammet Andalyp ýazdy, sebäbi biz edebiýat bilen hemmämizem gyzyklanýas. Indi biz size birinji tapgyrymyzyň üçünji sowal bilen tanyş edýäs. Jöweniň unundan taýýarlanan çörege başgaça näme diýilýär? A. Körtük B. Talha çe za gara. Ýene-de Berkarar topary öz düwmesini basdy. Berkarar topary, bu sowala siziň jogabyňyz. Jöweniň unundan taýýarlanan çörege başgaça näme diýilýär? Zagara diýilýär. Zagara.
Kürtük bolmagam-a mümkin. Ýok.
Talha hem bolup bilmeýär. Hä, ýok, bolup bilmeýär. Bolup bilmeýär.
Jöweniň unundan taýýarlanan çörege. Zagara diýilýär. Talhan bolaýmasyn? Ä, ýok. Sagara. Anyk jogap.
Anyk jogap.
Kabul etýäs?
Hawa, kabul edäýeli.
Bolýar, onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Jögeniň unundan taýýarlanan çörege başgaça näme diýilýär diýen sowalymyza Berkarar topary zagara diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary ýene-de sizi gutlaýas. Birinji tapgyrymyzyň üçünji sowalyna ýene-de siz dogry jogap berdiňiz. Hakykatdan hem jöwen undundan taýýarlanan çörege zagara diýilýär. Dogry jogap berdiňiz. Indi biz size birinji tapgyrymyzyň dördünji sowaly bilen tanyş edýäs. Geldi Bäşiýewiň goşgusynda ady agzalan Ekizgaç dagy nirede ýerleşýär? A. Bäherden etrabynda B. Magtymguly etrabynda Ççe, Gökdepe etrabynda. Bagtyýar topary öz düwmesini basdy. Indi Bagtyýar topary bu sowala siziň jogabyňyz. Gelibäşigiň goşgularyny hemmämiz bilýäs, şeýlemi? Indi şoň goşgusynda beýan edilýän Ekizgaç dagy bar. Indi şol dag

Geldi Bäşiýewiň goşgusynda ady agzalan Ekizgaç dagy nirede ýerleşýär diýen sowalymyza Bagtyýar topary Magtymguly etrabynda diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary nä dogry jogap berdiňiz hä Magtymguly etrabynda ýerleşenok. Gynanmaly däl gyzlara ýeňillik döredip berdiňiz. Gyzlar sowaly size geçdi. Indi anyk bilýäňizmi haýsy etrap? Haýsy etrapdadyr öýdýän? Bäherden etrabynda.
Bäherden etrabynda.
Gökdepe etrabynda ýerleşýän bolaýmasyn ýöne? Ýok, Bäherden etrabynda ýerleşýär.
Bäherden etrabynda. Anyk jogapmy? Hawa, anyk jogap.
Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Geldi Bäşiýewiň goşgusynda ady agzalan Ekizgaç dagy nirede ýerleşýär diýen sowalymyza Berkarar topary Bäherden etrabynda diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymyka. Eller gutlaýas hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Birazrak pikirlenseň kyn däl sebäbi Geldi Bäşiýewiň özi Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýaşap geçen sebäbi hemme goşgularam bir öz daglaryny we wasp eden şahyr şoň üçin hem biraz pikirlenen bolsaň şahyryň döredijiligini biraz bilen bolsaň kyn däl jogap şoň üçin hem nädogry jogap berdik diýip gynanmaly däl gyzlar dogry jogap berdi ýene-de öňüňizde näçe sany sowallar bar belki bilersiň diýip umyt edýäs indi biz size Birinji tapgyrymyzyň iň soňky sowaly bilen tanyş edýäs. Berdi Kerbabaýewiň Japbaklar eserinde doganlar tertip boýunça nähili atlandyrylýar? A. Japbak, Mapbak, Ýapbak, Topbak. B. Japbak, Ýapbak, Mapbak, Topbak. C. Japbak, Topbak, Ýapbak, Mapbak. Oglanlar topary Berkarar topary öz döwmesini basdy, indi Berkarar topary bu sowala siziň jogabyňyz. Sebäbi Japbaklar kinosyny hemmämiz görýäs şeýle tertip boýunça nähili atlandyrylýar?
Çe jogapda galýar. Çe jogapda galýar. B jogaby saýylmadyňyz. Ýok. Diňe çe-de galýar.
A-nam saýlaňyzok. Ýok ýok.
Şo jogapda-da galjak. Hawa.
Çejuwa. Anyk jogap Çejuwa. Bolýa onda, anyk bolsa kabul edýäs onda siziň jogabyňyzy. Berdi Kerbabaýewiň Japbaklar eserinde doganlary tertip boýunça nähili atlandyrylýar diýen sowalymyza nä Berkarar topary Çejogapbak, Topbak, Ýapbak, Mapbak diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Ýene-de oglanlar ruhdan düşmeliler. Siz nädogry jogap berdiňiz. Size tertip boýunça beýle sanlanok. Ruhdan düşmän ýene gyzlara geçdi. Gyzlar, bilýäňizmi ýa kynrak bu sowal? Ýok, bilýän.
Bilýäňiz. Anyk bilýäňiz.
Anyk bilýän. Edebiýat bilen gowy araňyz?
Hawa, gowy.
Gowy. Indi
Doganlar nähili ýagdaýda tanalýar Japbaklar eserinde? Japbaklar eserinde doganlar Japbak, Ýapbak, Mapbak, Topbak diýen tertipde tanalýar. B jogap.
Hawa, ýagny B jogap. A jogap bolaýmasyn ýöne Japbak, Mapbak, Ýapbak, Topbak bolmagy mümkin. Ýok. Ýok. Anyk-juwa. Şeýle jogap saýlaýan. Anyk-juwa. Hawa. Kabul edýäsmi onda?
Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Berdi Kerbabaýewiň Japbaklar eserinde doganlar tertip boýunça nähili atlandyrylýar diýen sowalymyza ine gyzlar topary, bagtyýar topary Japbak, Ýapbak, Mapbak, Topbak diýip B jogaby saýlap aldy. Bularyň beren jogaby dogrymyka. Gyzlar ýenede sizi gutlaýas hakykatdanam dogry jogap berdiňiz sebäbi Berdi Kerbibaýewiň Japbaklar eserinde san boýunça dogry sanalýany B jogap dogry jogap berdiňiz Oglanlar ruhdan uçmaly ýenede öňümizde on sany sowallar bar belki bilersiňiz diýip umyt edýäs indi Birinji tapgyrymyz hem tamam boldy. Ikinji tapgyrymyza bäsleşmäne taýarmy? Taýar. Taýar bolsaň, onda başlaýas. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar, biz Surat orjin atly bäsleşikli gepleşigimiziň ikinji tapgyryna başlaýas. Onda bäsdeşler Bagtyýar topary, Berkarar topary taýýar bolsaňyz ikinji tapgyrymyza geçýäs. Ikinji tapgyrymyzam gepleşigimiziň başynda-da aýdypdyk. Atalar söz bilen baglanyşykly. Häzir biz size sowalymyzy ýollarys. Bir sözem aýrylan. Şo sözüň dogry ýagdaýda bilip goýan ýagdaýyňyzda dogry jogabyňyzy kabul edip alýas. Onda taýýar bolsaňyz ikinji tapgyrymyzyň birinji atalar söz bilen tanyş edýäs. Başarmajak, indi şu ýerde bir söz aýrylan, ýapyşma. Ýene-de oglanlar topary Berkarar topary öz döwmesini basdy, indi Berkarar topary bu sowala siziň jogabyňyz.
Başarmajak işiňe ýapyşma. Başarmajak işiňe ýapyşma. Anyk jogapmy? Aw. Aw, anyk jogap. Başarmajak hünäriňe ýapyşma ýa-da işiňe. Işiňe dogrumyka? Işiňe başarmajak işiň bolýar-da onda. Hünär däl-de, iş bu. Işiňe. Kabul edýäsmi?
Aw, kabul edýäs. Bolýar.
Onda siziň beren jogabyňyzy kabul edip alýas. Başarmajak işiňe ýapyşma diýip biziň atalar sözümize jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymyka? Oglanlar gutlaýas hakykatdan hem bir sowalymyza dogry jogap berdiňiz elhem. Indikilerde-de üstünlik arzuw edýäs. Sänem ikinji tapgyrymyzyň ikinji atalar sözi bilen tanş edýäs. Çargabakma bir söz aýrylan bak Indi düwmäni basdyňyz şeýlemi? Indi näme dur edip pikir edýäňiz? Çaryga bakma, ýürege bak. Ýürege bak. Belki daşky keşip bolmagam mümkin ýa-da sözleýiş, äheň bolmagam mümkin ýöne Ýok, däl. adamyň ýüreginden bilip bolýan aýdym. Ýüreginden. Anyk jogap ýürege bak. Hawa. Kabul edýäsmi?
Hawa. Bolýar.
Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Çaryga bakma, ýürege bak diýip biziň atalar sözümize Bagtyýar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary hakykatdanam dogry jogap berdiňiz. Sebäbi çarga bakma, ýürege bak. Eýýäm adamyň daş keşbine seredip baha berip bolunok, onuň bir ýüregine seredip, ýüregiň arassalygyna seredip baha berilýär. Şonuň üçin hem siz dogry jogap berdiňiz. Indi biz size ikinji tapgyrymyzyň üçünji atalar söz bilen tanyş edýäs. Dilden gelen, ýöne bir söz aýrylan, gelmez. Indi gyzlar düwmäni basdyňyz indi şu ýerde siziň jogabyňyz dilden gelen näme diýen dilden gelen dişden gelmez anyk jogapmy Hawa anyk jogap näme esasynda aýtdyň ony sen dilden gelen dişden gelmez. Sebäbi diliň aýtjak sözüni diş saklaýa. Diş saklaýa. Dilbela diş gala diýlen nakyldan ugur alyp, biz bir soraga Dişden gelmez diýip jogap. Dişden gelmez.
Dilden gelen dişden gelmez. Kabul edäýelmi? Hawa, kabul edäýeli. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Dilden gelen dişden gelmez diýip biziň atalar sözümize Berkarar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Gyzlar, Dogrymyka däl-de nädogry jogap berdiňiz. Dilden gelen dişden gelmez däl. Şonuň üçin hem gynanmaly däl. Bir sowala nädogry jogap berdiňiz sizem. Indi zyýany ýok oglanlara birazrak ýeňillik döredip berdiňiz. Indi belki oglanlar bilsin diýibem umyt edýäs. Indi oglanlar bu sowal size geçdi. Näme düredi pikir edýäňiz? Dilden gelen dişden-ä gelmez däl. Indi şu ýerde bir söz. nämeden gelip bilmez? Dilden gelen elden gelmez. Dilden gelen elden gelmez. Anyk jogap-a? Aw. Kabul edelimi?
Aw.
Bolýar.
Onda siziň jogaby kabul edip alýas. Dilden gelen elden gelmez diýip biziň atalar sözümize Bagtyýar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary. Hakykatdanam dogry jogap berdiňiz. Dilden gelen elden gelmez. Şonuň üçin dogry. Indi biz size ikinji tapgyrymyzyň dördünji atalar sözi bilen tanyş edýäs. Edep başy. Indi ýene-de Bagtyýar topary düwmäni basdyňyz. Indi siziň bu sowala jogabyňyz. Edep başy salam. Edep başy salam. Edep başy salam. Olam bolmagy mümkin, edebiň başy salam. Edebiň başy salam. Salamdan ortynda bir zat bardy. Salam.
Salam. Aw.
Anyk jogap.
Anyk jogap.
Galýan şonda.
Aw. Bolýar.
Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Edep başy salam diýip biziň atalar sözümize Bagtyýar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary nädogry jogap berdiňiz söz edep baş salam däl öz goýlan şu ýerde aýdylan söz salam däl başgaçarak many şonuň üçin nädogry jogap berdiňiz sowal size geçdi gyzlar indi bu sowala siziň jogabyňyz edebiň başy näme bolup biler. Biziň bu sowala jogabymyz ýok. Jogabyňyz ýok onda tomaşaça goýýasmy? Hawa goýaýyň. Bolýar onda tomaşaçylarymyza goýýas tomaşaçylarymyz üçin ýene-de bir sapar gaýtalýas edep başy indi şu ýerde galdyrylan söz nämekä Bilen ýagdaýyňyzy biz bilen habarlaşyp bilersiňiz, biziň sowadymyza mynasyp bolarsyňyz. Onda bäsdeşler, biz ikinji tapgyrymyzyň iň soňky sowaly bilen tanyş edýäs. Goş görki, şu ýerde bir söz aýrylan, dost görki, syr. Indi Berkarar topary düwmesini basdy. Indi Berkarar topary bu sowala siziň jogabyňyz. Guşuň görki näme bolup biler? Indi dostuň görki-ä syr. Guşuň görkem näme? Guşuň görki ganaty. Ganaty.
Kabul edýäsmi?
Hawa. Bolýa.
Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Guş görki ganat, dost görki syr diýip biziň atalar sözümize Berkarar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary nädogry beren jogabyňyz. Sebäbi guş görki ganaty däl. Şonuň üçin gynanmaly däl. Garşydaş toparyňyza biraz ýeňillik döretip berdiňiz. Indi oglanlar Gyzlar-a ýeňilip döretdi. Indi nämedir edip pikir edýäňä. Guşuň görki näme? Dost görki-ä syr. Guş görki näme bolup biler? Guş görki göz diýip jogap berýär. Guş görki göz.
Göz bolup bilermika ýöne?
Şeýlemka diýip pikir aýdýas. Şeýlemka diýip pikir edýän. Kabul edýäsmi?
Hawa. Dost görkem syr diýýär dä. Dost görki syr hakykatdan özi ýazyp dursa ýöne şeýle-de bir söz aýrylan. Guş görki göz. Kabul edýäs diýýämi? Haw, edäýiň. Haw.
Bolýa, kabul edýäs. Guş görki göz, dost görki syr diýip, biziň sowalymyza Bagtyýar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary, sizem nädogry jogap berdiňiz. Guşuň görki göz däl, şonuň üçin nädogry. Ruhdan düşmelýär. Bu sowalymyzy ýene-de tomaşaçylarymyza goýýas. Mähriban tomaşaçylarymyz, bu sowaly siz üçin ýene-de gaýtalýas. Guş görki. Näme bolup biler? Dost Görkem Syr, bilen ýagdaýyňyzda biz bilen habarlaşyp sowgadyňyzy alyp bilersiňiz. Nä? Bäsdeşler Bagtyýar topary, Berkarar topary biziň Sowgat orjany atly bäsleşik gepleşigimiziň ikinji tapgyram tamam boldy. Indi üçünji tapgyrymyza geçmäne taýarmy? Taýar bolsaňyz onda geçýäs. Üçünji tapgyrymyzam matallar tapmaçlygy bilen baglanyşykly. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar biz Sowgat orjany atly bäsleşik gepleşigimiziň üçünji tapgyryny başlaýas. Berkarar topary Bagtyýar topary taýýar bolsaňyz üçünji tapgyrymyza başlaýas üçünji tapgyrymyzyň birinji mataly bilen tanyş edýäs Agyr halym kaka bilmen ownuk daşyn döke bilmen. Indi bagtyýar topar düwmäňiz basdyňyz, nämedir öýdüp pikir edýäňiz. Agyr halymy kaka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen. Eýle etdim. Kabul edýäsmi?
Hawa. Bolýar, onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Agyr halymy kaka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen diýen. Matalmyda näp? Bagtyýar topary elek diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary nä dogry jogabyňyz elek däl. Sebäbi kiçi wagtymyz häzir birinji synp, ikinji synpda, üçünji synpda türkmen dili edebiýatda geçilýän matallar sebäbi hemme kişem bilýä. Ýöne belki ýadyňyza düşen däl bolmagy mümkin. Şonuň üçin indi Berkarar topar size geçdi sowal. Siz bilýäňizmi sowaly? Höýdeçimi ýa düzdeçimi? Höýdeçi däl.
Düzüçi. Jansyz zat diýdi ol. Jansyz zat. Gündeligem görýän zadymyz. Aslynda tapmaça tanyş ýöne jogap. Tanyş jogap. Kiçi wagtymyzda okaýardyk kitaplarda kän okaýas ýöne. Birinji, ikinji synpda berilýän matalar ýöne şu. Ýöne şu bilersiňizmi käýdip şuny ýeňil mataly goýdum özüm şuny. Agaç diýip jogap berýär. Agaç.
Iň soňky netijä. Kabul edýäsmi?
Bolýanlaryna siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Agyr halym kaka bilmen, ownuk daşyn döke bilmen diýen matalymyza nä Berkarar topary agaç diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary nädogry beren jogabyňyz. Şonuň üçin ruhdan düşmeliäl. Buny ýene-de tomaşaçylarymyza goýýas. Diňe sowallaryň biziň soňkulary diňe tomaşaçylara geçýär. Şeýlem biraz hijenseňiz. Mähriban tomaşaçylarymyz bu sowaly ýene-de gaýtalýas. Agyr halym kaka bilmen, Ownuk daşyny dökebil men. Bilen ýagdaýyňyzda biz bilen habarlaşyp bilersiňiz, biziň sowadymyza mynasyp bolarsyňyz. Onda bäsdeşler Bagtyýar Berkarar topary taýar bolsaňyz üçünji tapgyrymyzyň ikinji mataly bilen tanyş edýäs. Aý bilen gelip, Gün bilenem gider. Janly zatmy ýa jansyz zatmy? Tebigat bilen baglanyşykly janly zat däl ol. Asman jisimleri bilen baglanyşykly. Indi Berkarar topary düwmäňizi bassaňyz gowy goladadymyzsoň şeýlemi? Indi bu sowala siziň jogabyňyz. Aý bilen gelip, Gün bilenim gider. Näme bolup biler?
Ýyldyzlar.
Ýyldyzlar. Aý bilen gelip, Gün bilen gidýärmi ýyldyz? Hawa.
Kabul edýäsmi?
Hawa, kabul edäýin. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Aý bilen gelip, Gün bilen gider diýip biziň Matalymyza Berkarar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary hakykatdanam dogry jogap berdiňiz. Sebäbi ýyldyzlar Aý bilen-ä gelip, Gün bilenem gidýär. Dogry jogap berdiňiz. Indi biz size üçünji tapgyrymyzyň üçünji matyr bilen tanyş edýäs. Bir iner hem bir maýa, Aýlandy girdi çaýa. Indi Berkarar topary düwmäňizi basdyňyz. Indi näme bolup biler? Siziň jogabyňyz. Bir iner hem bir maýa, Aýlandy girdi çaýa. Bir iner, bir iner hem bir maýa. Iki sany neme barda. Gün bilen aý.
Hawa, gün bilen aý. Anyk jogapmy? Ýöne däl bolaýmasyn jogap. Şo diýip pikir edýäs. Pikir edýäňiz.
Kabul edýäsmi? Kabul edäýeliň.
Bolýar, onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Bir iner hem bir maýa aýlandy, girdi çaýa diýen matalymyza Berkarar topary Aý bilen Gün diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary, dogry jogap berdiňiz. Hakykatdanam, bir iner hem bir maýa, Aý, Gün. Asman simler bilen baglanyşykly, şonuň üçin dogry jogap berdiňiz. Indi biz size üçünji tapgyrymyzyň dördünji mataly bilen tanyş edýäs. Çat-çat eder, ýalmap gider. Çat-çat eder, ýalmanyp gider. Indi düwmäni basdyňyz. Ot diýip jogap berýäs. Ot.
Çat-çat eder, ýalmanyp gider. Kabul edýäsmi? Hawa. Bolýar.
Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Çat-çat eder, ýalmanyp gider diýen matalymyza nä Bagtyýar topary ot diýip jogap berdi, bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary, hakykatdanam dogry jogap berdiňiz. Hä, çat-çat edip ýanýar, ody atýaň-a, otlaýaň, ýanýar, agaç otlanda nähili ýanýar, çat-çat edip ýanýar. Dogry jogap berdiňiz. Indi bäsdeşler, Berkarar topary, Bagtyýar topary bäsleşigimiziň hem, sowalymyzyň hem iň soňkusy bilen tanyş edýäs. Ekin eksem, hasyl bitmez, Asyl onuň tagty gitmez. Indi Bagtyýar topar düwmesini basdy. Indi Bagtyýar topar näme diýip pikir edýär? Ekin eksem, hasyl bitenok. Asyl onuň tagty gitmez. Biz toprak diýip jogap berýäs. Toprak diýip jogap ber. Kabul edýäsizmi? Hawa. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul edip alýas. Ekin eksem, hasyl bitmez. Asyl onuň tagty gitmez diýen matalymyza ine Bagtyýar topary toprak diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Bagtyýar topary Nä dogry beren jogap e toprak däl topraga näçe hasyl oklasaň bitýä onçe nä dogry jogap berdiň. Şor ýer.
Şor ýer. Şor ýer bolmagy mümkin. Şor ýerden hiç zat çykanokda ýerler şorlaşsa.
Kabul edýäsmi. Hawa kabul edäýdim.
Bolýa anna siziň jogaby kabul edip alýas. Ekin eksem hasyl bitmez. Asyl onuň tagty gitmez diýen matalymyza nä bar? Berkarar topary şor ýer diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrumyka? Berkarar topary, hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Şor ýer aýdyp otyryn men. Hälim size-de aýtdym. Ýer, ýöne şu dek hasyl ýetenok. Şor ýerde hiç haçanam hasyl bitmeýär. Ine şonuň üçin-de Berkarar topar siz dogry jogap berdiňiz. Ine bäsdeşler Berkarar topary, Bagtyýar topary biziň bu günki Sowgatly orjin atly bäsleşik gepleşigimiz hem tamam boldy. Bäsleşikde kim ýeňdika? Ýöne ýeňilen toparada, ýeňen toparada sowgatlarymyz bar. Biziň bu günki Sowgatly orjin atly bäsleşik gepleşigimizde-de Berkarar topar ýeňiş gazandyňyz. Gazanan ýeňşiňiz bilen tüýs ýüregimizden gutlaýas. Mundan beýlägem döwlet baýraklaryna mynasyp bolmagyňyzy arzuw edýäs. Bagtyýar topar sizem ruhdan düşmeläl ýeňillik diýip bäsleşik gepleşigimize iňlis sanlarynda gatnaşyp bilersiňiz. Bäsleşikde ýeňiş gazanarsyňyz diýip umyt edýäs. Indi şu pursatda gazanan ýeňşiňizi gutlap şu günki gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi öz sowgatlaryny ýollady. Häzir gazanan ýeňşiňizi gutlap sowgatlaryňyzy gowşuraýyn. Ne bäsdeşler, Berkarar topary, Bagtyýar topary gazanan ýeňşiňiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýas, mundan beýlägem döwlet baýraklaryna mynasyp bolmagyňyzy arzuw edýäs, ne gyzlar ýeňiş gazanyňyz. Indi gepleşigimiziň şu ýerine-de ildeşlerimize arzuwlaryňyzy ýetirseňiz. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, alyp barýan il-ýurt bähbitli ähli işleri rowaçlyklar beslensin! Sag boluň! Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Elmydama okuwyňyzda, durmuşyňyzda üstünlikleriň ýar almalydygyny arzuw edýäs! Biz bagtyýar ýaşlar üçin taýsyz tagallasyz alada etýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin! Sag boluň, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun, elmydama siz-de işiňizde, durmuşyňyzda üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäs, şu günki gazanan ýeňşiňizden tüýs süreme gutlaýas. Okamana ýol açyp beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Sag boluň, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun, elmydama okuwyňyzda üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäs, indi sizem arzuwlaryňyzy ýetirseňiz. Biz ýaşlara okamagyny, döretmäni ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahryman Serdarymyzyň jany sag bolsun, edýän işleri elmydama rowaç alsyn! Sag boluň, elmydama işiňizde, okuwyňyzda üstünlikler ýar almagyny arzuw edýäris, şu günki bäsleşigiň wagty şonuň üçin hem köp sag bolsun aýdýarys. Ine, eziz watandaşlar, biziň bu günki sowgat horjuna atly bäsleşik gepleşiginde Berkarar topary, Bagtyýar topary gatnaşdylar. E, bäsleşigimiziň iň soňky netijesinde-de Berkarar topary ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşiniň sowadyna mynasyp boldy. Biziň gadymdan gelýän däp-dessurlarymyzy, halk döredijilik eserlerimizi bäsleşikleň üsti bilen halka ýaýmaga uly ýol açyp beren türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyz, hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaç almagyny arzuwlap, biz bu günki Sowat borjun atly bäsleşikli gepleşigimiziň bu gezekki sanyny geçirip gutarýas. Bäsleşikli gepleşigimiziň indiki sanlaryna ýaýlymda duşýança hoş wagtyňyz!